Bütin dünýäde möhüm futbol bäsdeşlikleri bar. Esasanam, bir müň dokuz ýüz segseninji ýyllara çenli Angliýanyň şol bir şäheriniň toparlarynyň arasyndaky oýunlara türkmen dilinde derbi diýilýärdi. Şeýle-de bolsa, ykdysady şertleriň ösmegi we futbolyň senagatlaşmagy netijesinde derbi düşünjesi indi giňeldi. Häzirki wagtda şol bir şäheriň toparlarynyň arasynda oýnan oýunlardan başga-da derbi diýlip atlandyrylýan oýunlar hem bar. Taryhy, ykdysady güýji we metbugaty we öz aralarynda jemgyýetçilik goldawy bolan klublaryň bäsleşigi bolan derbiler günümiz futbolynyň bolmasa bolmaz diýilýänidir. Geçmişde esasan meýdan netijeleri we kuboklar bilen ölçenen derbi bäsdeşlikleri häzirki wagtda janköýerleriň sany, Metbugat goldawy, forma satuwy we telewizora tomaşa ediş nyrhlary ýaly düşünjeler bilen baha berilýär. Geliň size dünýäniň iň uly derbileri barada maglumat bereýin. Gresiýada durmuşy iki sagatlyk togtadýan derbi. Gresiýanyň iň gyzgyn derbilerinden biri bolan Aris we Pauk derbisiniň oýnanýan şäheri Saloniki şäherindäki durmuş düýbünden şol gün togtadylýar. Pauk we Aris oýunlary, elbetde, dünýäniň iň gyzgyn derbilerinden biridir. Bir tarapdan, Beýogly sporty türk we grek söweşinden öň Stambulda ýaşaýan grekler tarapyndan döredilen grek topary bolan PAOK, ýöne uruşdan soň Saloniki şäherine göçüp, bir müň dokuz ýüz ýigrimi altynjy ýylda PAOK adyna eýe boldy. Beýleki tarapdan, özüni Wizantiýa topary diýip atlandyrýan Aris, Bular özleriniň gara we sary reňklerine buýsanýarlar we öz arasyndaky oýunlara Wizantiýa derbisi adyny berýärler. Aris öz reňkleri bilen öwünýän bolsa, Paok eýýäm Konstantinopolda döredilendigini, hakyky Wizantiýa toparydygyny aýdýar. Arisiň tarapdarlary PAOK frontuny gaharlandyrmak üçin öz oýunlarynda türkler diýip PAOK futbolçylaryna gygyrýandyklary mälim. Soňky ýyllarda käbir adamlar tarapyndan kabul edilen PAOK Beşiktaş dostlugy Aresiň gaharyny getirýän başga bir faktor. Bütin dünýäde bolşy ýaly, Gresiýadaky bu oýunda garşydaş janköýerleriň stadiona gelmegi gadagan. Çünki gelen ýagdaýynda ol ýer doly söweş meýdanyna öwrülýär. Mezhep çaknyşyklarynda oýnan Seltik we Reýnjers derbisi Şotlandiýanyň futbolynda we dünýädäki iň möhüm oýunlaryň biridir. Dünýäniň dürli künjeklerinden millionlarça futbol janköýerleri iňlisleriň köne gaty derbi diýip atlandyrýan we dawa-jenjelli bolup geçýän oýunlaryň biridir. Bir müň sekiz ýüz segsen ýedinji ýylda Irlandiýadan Şotlandiýa göçüp gelen Endrýu Kerins bilen bir müň sekiz ýüz ýetmiş ikinji ýylda döredilen Keltli, ýagny Ilki durmuş adamlaryň Ýewropadaky atlandyryşy, diýmegi aňladýan Seltik bilen bir müň sekiz ýüz ýetmiş ikinji ýylda döredilen Reýnjers toparynyň arasyndaky taryhy bäsdeşlik hemişe sport dawalary sebäpli derbi gün tertibinde durýar. Mezhep tapawutlary we syýasy söweşler katolikler tarapyndan goldalýan seltikler bilen protestantlar tarapyndan goldanýan reýnjersiň arasyndaky syýasy dartgynlyk, Kelt tribunalarynda Irlandiýanyň baýdaklarynyň we Beýik Britaniýanyň baýdaklarynyň Reýnjers tribunasynda asylmagy bilen azalmady. Derbi taryhynda şu wagta çenli Seltik we Reýnjers üç ýüz togsan dokuz gezek ýüzbe-ýüz boldy. Reýnjers bir ýüz elli dokuz, Seltik ýüz kyrk dört gezek ýeňiş gazandy. Togsan alty oýunda deňlik bozulmady. Bir müň dokuz ýüz altmyş dokuzynjy ýylda oýnalan we bir ýüz otuz iki müň sekiz ýüz ýetmiş futbol janköýeriniň tomaşa eden Şotlandiýa Kubogynyň finaly derbi oýnunyň iň köp janköýeriň yzy bilen taryha girdi. Iki toparyň arasyndaky oýunlarda Reýnjers ýeňişde has öňde. Indiki derbimiz Ispaniýa 3 nomerde bu gün. El Clasico. Ispaniýanyň iki ägirt topary Real Madrid we Barselonanyň El Clasico atly yzygiderli göreşi dünýäde iň köp görülýän derbileriň biridir. El Klasiko diýlip atlandyrylýan bu ýaryş Kataloniýanyň Barselona kluby bilen Ispaniýanyň Real Madrid toparynyň arasyndaky futbol oýunlaryna berlen at. Bu iki topar La Liganyň daşynda şu wagta çenli Kopa del Rey, Ispaniýanyň Superkubogy, UEFA Çempionlar ligasynda we UEFA Superkubogynda oýnady. Bu oýun UEFA Çempionlar ligasynyň finalyndan soň ýüzlerçe million adamyň tomaşa eden dünýädäki iň köp yzarlanylýan klub futbol oýny. Bu bäsdeşlik Ispaniýanyň iň uly şäherlerinden Madrid, Barselona ýaly iki ýurduň iň üstünlikli we täsirli futbol klublarynyň ikisinde bolup geçýär. Bir müň dokuz ýüz ellinji ýyllarda Alfredo Di Stefano Real Madride gol çekmegi bilen bäsdeşlik güýçlendi. Di Stefano bir müň dokuz ýüz elli üçünji ýylda Kolumbiýanyň Deportivo Los Millonarios klubunyň formasyny geýip, Real Madridiň we Barselonanyň ýolbaşçylarynyň ünsüni özüne çekdi. Santýago Bernabeu Esteste Di Stefanonyň transferini tamamlap diýen ýaly Barselonanyň öňünde çykyş edip, toparyny getirdi. Di Stefano Barselona bilen ilkinji oýnunda iki pökgi geçirdi. Klub bilen işlän döwründe Real Madrid Çempion klublar kubogynyň ilkinji bäş möwsüminde çempionlyk gazandy. Iki topar iki müňkinji ýylda UEFA Çempionlar ligasynyň ýarym finalynda duşuşdy we Real Madrid ilkinji oýunda iki nol hasabynda ýeňiş gazandy. Ispaniýanyň metbugaty tarapyndan asyryň oýny hökmünde häsiýetlendirilen bu oýna Bäş ýüz milliondan gowrak adam tomaşa etdi. Iki müň bäşinji ýylyň noýabr aýynda Madridde geçirilen oýun Barselonanyň peýdasyna üç nol hasamynda tamamlandy. Şol oýunda Barselonada oýnan Ronaldinýo gaty gowy çykyş etdi we oýnuň ahyrynda Real Madrid janköýerleri tarapyndan aýakda el çarpyşmalar bilen ugradyldy. Ronaldinýo. Diego Maradonadan soň Real Madrid janköýerleri tarapyndan hormatlanýan Barselonanyň ikinji futbolçysydyr. Bu ezeli iki garşydaşlaryň arasyndaky oýunlarda iň köp gol salan oýunçy dünýä futbolynyň iň güýçlüsi hasap edilýän Lionel Messidir. Ikinji ýerde Alfredo Di Stefano bolsa, portugaliýaly ýyldyz Ronaldo üçünji ýeri eýeleýär.